Alo, alo, pıtırlap turǵan joq pa mikrofon?

Mına nege eshkim kirmey atır qalay deydi jaqsı bayram qalay den sawlıq mına. Aman tańda aman aman raxmet qalay óziń. Samolyot priyom. Bayram qalay densawlıq jaqsımı kórip otqanlarǵa raxmet aktiv ózim boǵan e boldı boldı brat inim amansıńba densawlıq jaqsıma raxmet kóp kóp at dushi newatsan bayram. Sizlermen bir skvad bar. Zorlap ketemiz ya ol meni zorlap ketedi. Onda kópiroq deydi. Ne qılıp atırsan Bayram? He, uyde. Ne tolap? Shadam kirmeysen ba? Oynamaysız ba bir? Skvadlardı jaumaysız ba? Quday qalasa, búgin strim basladım endi. Kúnde beriwge háreket eteńiz ey layk podpiska basıp otırarız. Mikrofon bırıldap turǵan joq pa bári. Che to qat qatıp basladı bizge. Eshkim joq qoy deydi soy eshkim joq gruppalarga tarqattım biraq eshkim kirmey atır nege eken ata sen ayteuir qosılar dep otır ma adam tusınip qalmayman

Raxmet kórip atqanlarǵa. Ápirshe. Layk, podpiska basıp otırıń doslar. Kúnde strim qılıwǵa háreket etemiz endi. Xos komanda qosıp qoyamız. Klanda endi azǵantay adam bar, basqalar endi qosılıp atır ásteń. Bayko, Bayraǵin, Ninja, Basyo. Azik Gamer. Alo, o Aziz qalay júr, amansan ba, densawlıń jaqsı ma? Arma. Jaqsı boladı, qalay óziń júr, amansan ba? Quday qalaysa strim basladı jora. Ásten-ásten. Sutip baslay beremiz endi. Boss Baron bar mine. Boss Leon komandada Boss Dexter Ninja Arena deydi. Tadayanba ya ili gorsk trenirovshniy. Beril deydi. Berildi kóteremen dep otırıp edim. Áwmet. Tanayıq qalay qılaman ssilka urma deydi hehe ele raxmet jura tanat tanat ele neqılmaǵan shıǵarmen qosılmaǵan shıǵarmen ay keyin mınalar neǵa beremiz qo házirse tek layk podpiska menen qollap quwatlap otırsań boldı ǵo jura tanat shárt emes ау ele házirse tek layk podpiska eplep kóterilip alsaq boldı ǵo Student ketti. Layk podpiska basıp otsanız boldı. Kaz kiremen deydi. Úshew boldı. Raxmet raxmet korip otkanlarga. Raxmet Bayram aktiv bolip otkanıńa kaz kiremen deydi. Kireseme igraǵa? Jaqsı kire ber. Oǵan arena basıp tura ma? Ping bir júz jetpis. Strim qosıp otırǵan ushın satıp atır da. Team match, let's go!

Aktiv zor kázirshe. Nol adam kórip otır qayaqqan zor boladı.

Tarqatsańa kóke oynayıq. O boldı Ádil jańa shaqırıp em kelmediń be eki ret shaqırıp em saǵan ózim basıp turıp em ǵoy eki ret pa úsh ret pa tastayım saǵan kel birge oynayıq qos kir úsh adam kórip otır raxmet kórip otqanlarǵa Aziz Joramgeldi ne Ádil shaqırayıq Ádil qalay júr aqalay densawlık Ádil

Nemsqa gráci aaaop attattaktaktak o o on segiz yuz qayt tur on segiz bar meken ey jaq on segiz joq. Donat salayın deydi bile jora raxmet donat qıl.

Jora jora birinshi stremogıń bolsın jora izin qalmasın eshqashan Quday qalasa on mıńnan ótip ketkenseń jora aǵam. Basam sen. Daway. Sitip. Bla lak boladı menki. Oy, ne yapqan? Qatı qaldı menki.

Adam kórip atqan joq házirshe kirip atqan shıǵar ádiyse. Al qatıńqırap qaldı ózir.

Strimge tadır ma? Qara fokus kórsetemen. Koroche, kim? Panda, panda. Aka. Qara, qara, qara. Pizes, ha? Chetkima. Bazı jurtqa ot nari nari mınday bolup turıptı layk post layk post dep turıptı. Neǵo ot kim. Batan nari neni qara biziń redce uyaqtaǵı aktivnosti eki júz ka bolıp turıptı eki júz mıń ka awa bálá biz degen aypay dedi strim betot pa

Welcome to PUBG Mobile. Biz búgin baslayıq maqsetpenen.